samuel thoma 26 vesi 23 yehova zwine a ḓo ita muthu u ḓo ita u vhona zwivhuya na u fhulufhedzea ngauri ṋamusi yehova o vha o u kumedzela zwanḓani zwanga Nṋe nda hana u isa u isa tshanḓa tshanga kha muḓodzo wa Yehova. Zwi ita uri ndi humbule uri ndi imisa hani phanḓa ha Mudzimu. Vha ntsedze vha vhona mbilu i fhulufhedzeaho. Vha ya mmbona sa mutendi. Musi vha tshi ntsedza u bva nṱha vha ya mmbona sa mutendi ane a ṱoḓa u tshila nga u luga. Ro vhidzwa u vha vha u luga na musi ri kule na u luga. so ndi mini tshine ra tea u ita musi mudzimu vho ṋea muthu muṅwe na muṅwe u luga mara ro bebiwa zwivhini ri ḓo fhiwa hani u luga ri tshi thoma sa vhatevheli ndi a tenda uri musi ri tshi tou ṱanganedza yesu kristo sa mutshidzi wa galata 2 vs 20 i ri ndo vhambywa tshifhambononi na kristo a u tsha tshila nṋe u tshila kristo kha nṋe Hone u tshila hanga ha zwino ṋamani, ndi tshila ndi khou tenda muroho wa Mudzimu, we ya mpfuna dzi ṋekedzela tshi itela nṋe. I nga dzula kha vhutshilo hashu ngauri Bivhili i ri, Ndo vha mmbwa tshifhambononi na Kristo. A hu tsha tshila nṋe, hu tshila Kristo kha nṋe. Hone u tshila hanga ha zwino kha nṋe ṋamani, ndi tshila ndi khou tenda muroho wa Mudzimu, we ya mpfuna dzi ṋekedzela a tshi itela nṋe. ri zwi wana uri muthu bebiwa na zwivhi zwi khagala ngauri piselema 51 vs 5 i ri ngauri ndo bebiwa ndi, ndi na zwivhi i ri ngauri ndo bebiwa ndi wa zwivhi na mme anga o nṱanganedza zwivhini ndi nga vha ndo bebiwa zwivhini mara musi ndi tshi shanduka ndi tshi fha vhutshilo nga khristo yesu ndi a kona uri pa galata 2 vesi 20 ndo vha mmbwa tshifhamboni na khristo a u tsha tshila nṋe u tshila khristo kha nṋe hone u tshila nga zwino ṋamani ndi tshila ndi khou tenda murwa wa mudzimu o ya mpfuna dzi ṋekedzela a tshi itela nṋe so yesu zwino u khou tshila kha nṋe so zwi tshi ḓa kha u luga hashu zwi ḓa ngori ri a funa mudzimu washu na nga mbilu na muya uri ro vha replace nga material things ro vha ri pulisa nga zwivhi zwine ra khou bolou u zwi litsha deuteronomio 6 vs 24 u ya kha 25 i ri riṋe o ri bvisa haningei ho uri ri ḓise fhano a ri fhe heḽi shango ḽe a vha o ḽi anela vhokhotsi ashu 24 Ndi Yehova we a ri laya a ri tevhedza hedzi dzindela, a ri ofha ene Yehova Mudzimu washu. Ndi hone ri tshi ḓo dzula ro takala lwa vhutshilo hashu unga zwino ṋamusi. So ri humbule zwe Samuele ya amba 26 verse 23 Yehova zwine a ita muthu u ḓo ita u vhona zwivhuya na u fulufhedzea ngauri ṋamusi Yehova o vha o u kumedzela zwanḓani zwanga. Nṋe nda hana u isa tshanḓa tshanga kha muḓodzo wa Yehova. Zwino kha ri rabele Khotsi ashu wa ṱaḓulu. Ri a vha livhuwa, Khotsi ndo lingedza u tshila vhutshilo ho lugaho u bva kha maanḓa anga nda balelwa, mara Bivhili i ri ndo vhambiwa na Yesu. A si nṋe a tshilaho mara Yesu a tshilaho kha nṋe. Musi vha khou tshila kha nṋe Murena, vha a kona u bvisa vhuvhi hoṱhe vhu re kha nṋe a vha bvisa zwoṱhe zwo tshinyalaho kha nṋe a vha bvisa zwoṱhe zwi si zwavhuḓi murena kha vha nṱanzwe u bva ṋamusi zwino ndi a rabela zwa uri vha ḓo engedze musi ndi tshi fhungudza a vha nḓadze murena ndi dzhia vhutshilo hanga nda vhea zwanḓani zwavho ndi a rabela ndi ḓo tshimbila nga milayo yavho kha vha dzhie tshanḓa tshanga vha ntshimbidze murena khotsi ndi ṱoḓa tshila nga nḓila ya u vha luvha murena yo ṱanganedzeaho kha saidi yavho ndi ṱoḓa tshimbila nga nḓila ya vhuḓi nga kha kristo yesu kha vha ntshimbidze u ya vhutshiloni vhu sa fheli ndi a rabela ṋamusi ndi ḓo vhona shanduko vhutshiloni yanga ndi a vha livhuwa kha zwoṱhe zwavhuḓi zwavho murena kha vha fhire phanḓa uri ndi sa tshimbile nga nḓila yanga Ipfi ḽavho ḽi ri kha dzipisele mahulwane vesi 1 uya kha 2 wa mashudu ndi uyo munna a sa tshimbili o layewa nga vhavhi a sa fariho nḓila ya vhatshinyi a sa dzuli na vhagodi ane tshawe ane tshawe a wo takalela mulayo wa yehova mulayo uyo a u elela vhumasiari na vhusiku kha vha ntshimbidze khotsi yesu ndi sa dzi wane ndi khavho vhane vha ita zwivhi zwi kha vhone murena uri ndi kone u kunda maanḓa ndi a wana kha vhone murena vha mudzimu vha sa shanduki vhone vha mpha mulalo wa muhumbulo dziphiselema 23 vs 3 eri a vha nga nṱutsheli murena ndi vhone vhane naho ndi tshi tshimbila guvhani ḽa lufu vha mpha mulalo na lufuno bivhili kha mirero 9 vs 10 kha vha vhee vhuṱali kha vhutshilo hanga Nga u ofha vhone Murena ndi a livhuwa kha maanḓa. Murena, maanḓa ane nda kona u kunda zwivhi. Ndi a livhuwa pfa thabelo yanga nga dzina ḽa Yesu Kristo. Ndi a rabela. Amen. Vhagalata 2 vesi 20 Vha vha mdzwa tshifhambanoni na Kristo. A hu tsha tshila nṋe, hu tshila Kristo kha nṋe. Hone u tshila nga zwino ṋamani, ndi tshila ndi khou tenda Murwa wa Mudzimu, we a mpfuna tsiṋekedzela tshitela nṋe.